Mother. Mamuka seko mero. Handina kutombomuka.
Kana ariwo mamukiro acho aya muri kutonditesa kana anomuka pa. Kuchiko futi mero.
Mother, munovimba na Jesu pamunda wani? Wani pamunda wamunovimba nawo na ah, Jesu. Ah, mutamba. Kuchiko.
Ko mai mai tweko. Asi mara kuti wapedza akashata. Mother, mapowa nani ningirinzi yekunzi murimi apa. Ndana kupai inonzi permission. ah
koma rudo ndomira wapuhwa pemisheni nani pava pakangozara marara ndikatsvega indipa sesesese ndipa clean ndiisa hangu chibagika ko ndinoda kupuhwa authority nani pano panongorasirwa marara nevanhu pano pava pakazara marara kudai amai rudo mother uyu munda wecommunity unorimira maelders emuno muraini kana tichitaura vakuru vakuru vemuno muraini chete noti imimi muri vana vadiki makauya apa nezuro uno muri kunzwa munda uyu ndewedu watinorimira every panongotanga kudonha donho remvura takutese chibage chedu saka imi mama muchida kuzoparima nguva iyo ndo nguva yacho yekupagadzira kurima imi muchida kupaisa nguva pamba kazara mara ndanga nditori muplan nekutoti takatoenda kukanzuru kuti kanzuru iyo itakure marara isu tozongodai dai dai saka ndepenyu imimi nani muri vangani kana munda uno ndewenyu nani imimi nani Mother, inini chandinoziva uno unonzi munda wecommunity muri kuzvinzwa hausi munda wemunhu wese chero auya nhasi chero mukadaidza sekuru wenyu wese ungoti nekuti chidondo maakutorima chidondo ichi takachiforera kuti nhasi chichaiswe dzimba kudai so tisu takaforera muri kunzwa imi nani chindiverengerai kuti imimi naningi naningi naningi imi nani kubva mbuya anhingirinzi nyondoro yavo ndovekufa kavaya muzukuru wavo handiye akufanira parima ada kuenda kuuk aiwa mungadai machienda kwanyondoro mono chinokumbira nyondoro imunomboza ukama wandinawo pamba apa kana mamusingazivi ukama wandinawo ah. amai vangu vakauya richiri mhandara muri kunzwa baba vangu richiri jaya vakarorana vakazvarana ini ndikazvarwa muri kunzwa kusvika up to now ndikagara apa ndiri mhandara kusvika ndiroorwe nababa rudo ndizvare wangu mwana ini ndotongofunga kuti muri miedzo ndozvinhu zvega zvandongofunga mai ruda mundi kundiona ndichichitira zvinhu zvangu quietly pamba apa imhosva here kuti imi muri sini yaroja mai rudo inini nemi ndogara ndakakurimindai inini nemi tese takafanana pamba inini handina kufanana nemi handichazi sini yaroja kana amai vangu vakauya ichiri mhandara igozvarwa igofa inini ndigova mhandara kusvika nhasi manje ndakuda kuzochikuudza ichokwadi manje chamamusingazivi nokuda kunditonga kuti ndarimirei panapa mama landlord vakatondifonera vakati imimi manje manje muda kubva muda kuvhengedzera pamba apo muri kupabva bhejika kudai oh. eh, munjau wacho wamuri kuti wenyu uri kusara uri wangu very soon pamba apa muri kubva ka ndozvamakuro amite jut hamukline maningirikini mawalls amukline madziro vana venyu vanenge vachingoisa matsvina ana rudo muri kupabva pamba apa kapa ndasingade kukudzai but ndikutoona kuti chokwadi ndo chamunoda kuudzwa amai mwana ee eh.
tichaona
kuti muchaurima pani ini ndakutoda zvamadhanlendrod vacho vamuri kufurirana nawo ivavo ndakuvaratidza kuti Apa chaipo hapasi pawa. Asi ndepani? Asi munoshura mairiro. Saka ndepani kana pasiri pamba pamadha nemrod? Ndepani? Muchitemba huro izvi zvichapera. Kana muchitemba zvamunobata zvichapera. Jaira usina basa. Mutaibadza rangu. Ndati ndoda kukuratidza iwewe naLendrod wako kuti mhiko dzamboti pauti amai vangu agara. Ah, manje tese tiri maroja mairudo. Tese tiri pamaja muri kupabva muchipada.